Satar, Mejju 2026, ħarġa 402, paġna 34, Kif Katerina saret l-insett nazzjonali ta' Malta. Kitba ta' Abner Joe Buttigieg u Dylan Farrugia. f'isem il-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija. Qari, Caroline Vassallo. 24 ta' April 2026 Għażiż Djarju, Bizz bizz! Illum ftakart f'ġurnata importanti ħafna għalija. Dakinhar li sirt l-insett nazzjonali ta' Malta. X'unur! Għax ftit annimali u pjanti jingħataw dan it-titlu importanti. Imma ftit jafu kif ġrat din il-ġrajja u llum irrid nirrakkontahielek mill-bidu sal-aħħar. Darba kien hemm grupp ta' nies qalbiena. Kienu japprezzaw ħafna x-xogħol u l-bżulija tiegħi u tan-naħal Malti. Xtaqu li jien, in-naħla Katerina, bħala naħla Maltija, ningħata l-unur tal-insett nazzjonali. Kemm kont ferħana għax qatt ma stennejt aħbar sabiħa bħal din! U mhux jien biss kont se nsir popolari, imma anke ħbiebi d-Dakkara l-oħra li bħali jagħmlu xogħol importanti ħafna għan-natura u n-nies biex jikbru l-frott u l-ħaxix, ħa jkollhom x'jieklu. Imma fil-ħajja mhux kollox ward u żahar. Kien hemm ġurdien kattiv, makakk u brikkun li kif sema' l-aħbar beda jgħira għalija bil-kbir. Ma setax iniżżilha li jien u n-naħal Malti konna se ningħataw unur hekk importanti. Ried li t-titlu jingħata lill-ġrieden minflok. Meta smajna dan, tgħidx kemm dħaqna! Lanqas biss jaf li l-ġrieden mhumiex insetti, bdejna ngħidu. iżda l-ġurdien biex iqajjem rabja kontrina u jieħu t-titlu hu. Beda jxerred mal-pajjiż il-gidba li jekk jien u n-naħal insiru l-insett nazzjonali, ma jkunx hemm aktar għasel f'Malta. Qal li kieku nieqfu naħdmu għax nitkabbru! ta' Ġurdien Makakk irnexxielu jqajjem rabja kbira. Ħafna emmnu l-gidba u ma riduniex insiru l-insett nazzjonali. Ta' xejn ippruvaw in-nies qalbiena jaqbżu għalina u jispjegaw li l-Ġurdien kien qed jigdeb għax jgħir għalina. belgħu l-gidba sal-gerżuma. Uff! Il-ġurnata meta kellna mmorru l-palazz biex ningħataw it-titlu kienet fil-qrib. Konna nafu li l-Ġurdien ma kienx mistieden, imma kien ġej xorta biex jisfratta ċ-ċerimonja u jipprova jisraq it-titlu. Għedna lin-nies qalbiena x'kien se jiġri u x'kienet l-akbar djufija tal-Ġurdien. Għall-ikel kien jagħmel kollox għax żaqqiq mill-kbar. Ħriġna bi pjan irfinut biex ma nħalluhx ifixklilna l-festa. Fil-mogħdija li kellu jgħaddi minnha inħallulu ħafna ġobon u inbid tajjeb x'jixrob. U hekk għamilna! Waslet il-ġurnata taċ-ċerimonja. Maż-Żernieq aħna n-naħal tirna lejn il-palazz biex nippreparaw ruħna. Filgħodu wkoll il-Ġurdien telaq għalonn it-triq biex min għalih jisfratta l-festa u jsirqilna l-unur. Imma f'nofs it-triq ra l-ġobon u ma felaħx jirreżisti. Intefa' jiekol, jibla' u jixrob l-inbid. Tant kiel u xorob li sar tqil ċomb u ma felaħx jagħmel pass ieħor. Siker, raqad hemm u baqa' jonħor sakemm dalam. Kemm fraħna li l-pjan tagħna rnexxa! Issa ma kellna 'l ħadd ifixkilna u b'hekk waqt iċ-ċerimonja ingħatajna t-titlu ferm speċjali. Minn dakinhar 'l hawn sirna l-insett nazzjonali ta' Malta. Meta filgħaxija l-ġurdien qam u ġie f'sikktu, tistgħu timmaġinaw kemm irrabja u għajjat! Imma kien tard wisq għalih għax jien, Katerina u l-bqija tan-naħal Malti konna sirna l-insett nazzjonali ta' Malta għal dejjem. Il-ġurdien baqa' b'xi berq imnieħer għax ma seta' jagħmel xejn biex ineħħilna t-titlu li ksibna bi bżulija u bl-għaqal tagħna. Tgħidx kemm daħaq bih kulħadd u għalkemm għadu rrabjat, aħna ħfirnilu. Nisperaw biss li ma jerġax jagħmel xi oħra minn tiegħu. Dejjem tiegħek Katerina.